Wel dyma ni, mae bron a bod yn benwythnos a sdim gwell amser i wneud cacen ar gyfer y teulu. Yym dwi'n mynd i ddefnyddio y ffrwythau tymhorol 'ma, y gwsberis, ond gallech chi ddefnyddio riwbob yr un peth yn yr un ffordd. Yym a beth nes i gine oedd jyst dodi rhain mewn sosban bach gyda diferyn o ddŵr a llond llwy fwrdd O siwgr, unrhyw siwgr, ok, jyst i fyddysu tymed bach achos maen nhw'n gallu bod yn eitha chwerw, yy er mwyn cael i i i goginio nhw tamed cyn dechrau'r recite, ok. Yym ar ôl dwy tair muned o fyd ferwi yy mewn sosban mae gyda chi rhywbeth sy'n disgo tebyg i hyn, ok, a dwi jyst wedi gellwng e i oeri. Felly mlaen â ni at y gacen, cacen ddigon ddi- ddigon syml, cacen almone yw hon, yym felly bydd ni'n ddefnyddio yr menyn, 150 o fenyn neu margarine, ta beth chi'n arfer defnyddio. a 150 o siwgr a ni jyst yn mynd i gyfuno yr cyfan. Llwch chi ddefnyddio peiriant gyda llaw, ond mae mor rhwydd i jyst defnyddio bowlen a llwy bren. Llwch chi cael eich rhywun yn arall falle yn y teulu, unrhyw blant sydd gyda chi adre i helpu gyda'r job yma. So jyst troi y menyn a'r siwgr gyda'i gilydd. Mae'n helpu gyda llaw i adael yr menyn neu'r margarine mas o'r, uh, or, or oergell am tymed bach, jyst er mwyn iddo fe i, um, i dwymo tymed bach. Wedyn mae eisiau doi wi arno ni, Felly fi'n mynd i dorri'r wy mewn i bowlen bach yn gynta. Felly os oes na unrhyw plishgyn yn mynd mewn, allwn ni dynnu fe mas ddigon rhwydd. Okay. Dyna ni, un, dau, mewn a nhw. A to, cyfuno'r wyau gyda'r menyn a'r siwgr. Just tamed bach. Os, os chi'n ffeindio fe'n anodd i wneud, rhowch tamed o'r blawd, blawd hunan godi sydd gyda ni fyna'r self-raising. Okay. Um, a mae hwnna wedyn yn help i'r cyfan i ddod at ei gilydd fel yna. Wedyn mewn ar gweddill a hefyd 150 gram o almone man. A wedyn droi tan mae'r cyfan yn gwneud cymysgedd cacen. Mae'n eitha stiff, mae'n gymysgedd go sych. Okay? Ond os chi'n ffindio fe rhy sych, dodwch dropyn bach o lath falle. Os, os, os dy'r wien fach, mae'n gallu weithiau arwen i gymysgedd sy'n rhy sych. Reit, so newn ni gyrra hynna o'r ffordd. Felly, mewn i dyn, neu ddau dyn, fe ddefnyddios i dau dyn gynne. Llwch chi iro'r tyn, neu defnyddio papur gwrtain. Fi eisiau ddefnyddio'r spray bach yma fel hyn. A fi'n mynd i osod y cymysgedd mewn i'r ddau dyn yn gyfartal. Okay. Dydy fe yn y gwylod, a gan fod e yn gymysgedd eitha sych oherwydd yr almone, mae werth cymryd eich amser falle i ddosbarthu'r cymysgedd ar wylod y tun. Dyna ni. Cymryd a fe, to just i ddodi fe ar draws y gwylod. Mae hwn wedyn mynd i'r ffwrn am ryw ddeg munud i gorter awr tua 180. Okay, so mae hynna fel yna yn barod. Ar ôl rhyw 20 munud, sori, cwarter awr, cadwch chi gadw arno fe. Dwi'n chi ddim yn moyn fe gan gormod. Fydd gyda chi ddau gacen, tynnwch nhw mas o'r tuniau. Gadwch nhw o'i fi tyfu bach gynta, wedyn tynnwch nhw mas o'r tuniau. A bydd gyda chi dau gacen bach fel yna. Nawr, beth dwi wedi gwneud fan hyn er mwyn gwneud rhaid bach yn rhwyddach yw i dorri gwaelod neu top y gacen i ffwrdd er mwyn neud lefel gwastad, ok, yn barod i gario mlan i uaddurno fe. Wedyn fan hyn, hufen dwbl, wedi ei gwpio, ni'n ychwanegu bach o sugar icing, just i fel ysu tamed bach. Yn enwedig gan bod ni'n dod i gwsperis mewn. Nawr mae gwsperis yn gallu bod eitha chwerw, fe ddod yn ni tamed bach o siwgr yn y cymysgedd gynne. Os llwch llwyddo chyddi fan hyn. Ok, ond mae eisiau nhw bach mwy falle o siwgr. Ond blaswch e cyn dod gyda yn y gasgen. Troi yr eisling trwyddo. A fan hyn nawr ten, i ni'n mynd ymlaen i ddodi yr yr um, gwsberus sydd wedi coginio, ond hefyd dwi wedi cymryd y sydd i ffwrdd, okay? Dodwch e trwy rhydill bach, trwy, trwy um, Sydd bach er mwyn cael just y ffrwythe a dim y syrup. Ond cadwch y syrup, achos mae hwnna to yn rhywbeth blasus i ddefnyddio rhywbryd to. A wedyn just troi yr ffrwythe trwyddo fel yna. A dod i peth o'r hufen gosberus, neu le hwnna bwdin perffaith wrth ei hunan gyda llaw, mewn, mewn gwydrin bach pert. Dodwch e ar draws top y cec fel yna. Okay, a wedyn dodwn i'r un nesa ar y top. Mae hwnna'n hyfryd fel mae e, ond gan fod gyda ni rhagor ar ôl, roedd hwn i mwy ar y top fel hyn, i wasgaru fe mas. Tymor byr sydd gyda gwsberus, felly gwnewch y mwyaf ohono nhw, fel yna. A wedyn, dros y top, dod â ni back to the racing, Jyst fel 'na. A dyna ni, cacen a mone gyda hufen gooseberries. Perffeth ar gyfer y penwythnos, er sai'n credu neith o 'mbara sbel yn tŷ ni.